thim post zohtu le ngaitu nan dihlak nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghnih kul le hnih sikvar ni hleihnih zanlei thong chimnak caan kan phan ṭhan. Kan chim dingmi thong tlangtar cheukhat hna cu Falam ah sia a seh tawntu cakai an kah. Hakha Christian Ministry Fellowship nih tukum Christmas le kum thar cu hlunghlai ngai in tuah lo dingin an thanh. Palemyo ah pa pahnih cycle i cit ṭi lo dingin SAC ralkap le palek nih an kham hna. sac ralkap motor run hleithum cu khen LAPDF nih an kah caah sac ralkap pakul hrawng an thi. Russia nih an chuahtakmi Kherson khuapi Ukraine ralkap nih an uk cang. Phungchimnak kan thawk cang lai. Mah rat phuanbawl ka si. Tualchung thawng ka rak chim lai. Falam ah sia a seh tawntu cakei an kah. Chin ramkulh Falam khua tualchungmi hna nih an zawtmi sia le meheh a seh tawntu cakei cu nizan November ni hleikhat ah tualchungmi pakhat nih a kah tiah theih a si. Cakei a kahmi hi a ngan ngai nga i a soh lei pe li reng lo a si. Hakha Christian Ministry Fellowship nih tukum Christmas le kumthar cu lunghlai ngaiin tuah lo dingin an thanh. Tukum thonghnih kul le hnih Christmas le kumthar cu lunghlai tukin tuah lo dingin Hakha Christian Ministry Fellowship HCMF nih cathanh an chuah. An cathanh chungah tukum Christmas le kumthar cu veidang bantukin tuah a si lai lo. Lunghlai te le nuam tein Christmas le kumthar kan tuah khawh lonak kum hnih a si cang. Dohthlen lio caan a si caah kum dang bantukin sunglawi tukin tuah khawh a si lai lo tiah an langhter. Pumhnak le Pathian thangṭhatnak he biakinn ah tuah cio ding a si lai. Sang le veng ah sathah le mibupi in rawldumṭinak tuah a si lai lo. Mah le serem ningin biakinn chungah ṭapnak tuah cu kan on tiah cathanh an chuah. Cupinah Biakinn leng vialte ṭamhnak tuah lo ding le Biakinn hmai signboard lawngah ṭamhnak tuah ding a si lai. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in mahle inn cio ṭamh a duhmi zong nih inntual ṭamh khawh a si lai lo. Innchung lawngah ṭamhnak tuah a si lai. Dohthlen lio caan a si caah Pathian thangṭhatnak tuin Christmas le kumthar cu tuah cio a si lai. Hi cathanh kan chuahmi hi Hakha mizapi nih nan zulh cionak lai kan in nawl hna tiah an langhter. Kan chung thawng ka rak peh lai. Pale miwa pa pahnih cycle i cit ṭi lo dingin Asesira kap le palek nih an kham hna. Sagaing ramṭhen Kalemiu khua chungah nihin November ni hleihnih zinglei thawkin cycle pakhat ah pa pahnih i cit ṭi lo dingin Asesira kap le palek nih Kalemiu lamtonnak, Tahan lamtonnak le Buchoh lamthluan ah nizan November ni hleikhat zanlei ah ralrinnak an pek hna, tiah Kalemiu khua chung ummi hna nih an chim. Saem kan va caw lai tiin kan hawipa he kan kal lioah palek pa nih hi hnu cun pa pahnih i cit ti hlah u, nan i cit ahcun kan in tlaih hna lai an kan ti tiah pumpak in ralrin pe ka tongmi pakhat nih a chim. Palemyo lamtonnak thlanglei Sain hleidawnh bazaar chak ah nizaan November ni hleikhat chun ah Pyusawhṭhi hruaitu pahnih kaa an tong i pakhat a thi. Cu hnuah SSC ralkap le palek nih atu bantukin pa pahnih cycle i cit ti lo dingin ralrin an pek hna hi a si tiah theih a si. Pa pahnih cycle i citṭi khawh lonak kong cu sac ralkap nih cathanh an chuahmi pakhat hmanh a um lo tiah Kalemi khuachung a ummi hna nih an chim. Ṭamu zungah a luancia thla thum lioah pa pahnih cycle i citṭi khawh a si lo an rak ti i a citmi tuthung an thlak hna pinah chiatthong sawmthum an rak liamter hna. Atu cu pa pahnih i citṭi zungah an tlai ti hna lo tiah theih a si. Nizan November ni hleikhat chun ah Pyusawṭhi pahnih cu meithal in kah an ton caah pakhat a thi i pakhat cu a ban ah hliamhma a pu i a zaam tiah Kalaymyo khua chung a ummi hna nih an chim. Ciangkung khua cu sac ralkap nih an khangh caah tualchung mi a thong leng an zaam. Sagaing ramṭhen Kanbalu pengsiang kumkhua cu sac ralkap nih an khangh caah khuami a thongleng an zaam tiah theih a si. Nihin November ni hleihnih zing suimilam paruk le cheu ah Kanbalu pengah umhmun a khuarmi ke ralkap battalion zathum sawmruk le pasarih in sac ralkap le Pyo Saw ṭhi zahnih hrawng nih Siangkung khua cu hriamngan le hriamhme he an kah pinah mei in an khangh tiah theih a si. Sac ralkap pawl cu zing suimilam pasarih le cheu hrawngah Siangkung khua in an chuak ṭhan i zing suimilam pariat le minit hleinga hrawngah Inmah khua leiah hriamngan an kah i an lut tiah theih a si. Inn a rawkmi le khuami hliamhma pumi cu Fiangin kan hngal kho rih lo. Siangkung khua pawng kamah sac ralkap an um rih caah hmunhma thenhhlimnak kan tuah kho rih lo. Khuami hna zong a himnak hmun ah an zaam, tiah Cunhlah cawlcangtu phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. sac ralkap pawl cu rallam hmun hnih ah an sial caah Siangkung khua le Pinta khua umhmun an khuar i tualchung mi thong hnih leng an zaam, tiah theih a si. Siangkung khua le Inma khua cu sac ralkap le pisaw-ṭhi zakhat leng nih zinglei ah an khangh i Siangkung khua in li a kaang. Inma khua zung hriamngan in an kah. November ni hleikhat zanlei in Siangkung khuapawng phungki sianginn ah sac ralkap le pisaw-ṭhi zakhat hrawng an riak. Cu ruangah Phalaya khua le Chawngchia khua thonghnih leng an sam tiah Ral chungmi pakhat nih a chim. sac ralkap nih rallam an sial caah Pinte le Auhkhin khua hna telh in khuate paruk in khuami hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah theih a si. Ral chungmi mipe a firtu Pyo Saw Hti paruk ka an tong.

Khuami an mipe dum ah pyusawṭhi pahra cu an kal i mipe an phawi lioah kan kah hna. A hmun ah pyusawṭhi paruk cu an thi colh. Pakhat cu a luat. Tayatkan khua UMSS ralkap pawl nih 60mm le 40mm in an kan kah, kan kah ko nain an kan kah ko nain kanmah le a thimi le aa hliammi kan um lo, tiah Bono le Yia nih cun a chim chap. Cu kahdohnak ah Myanmar PDF, YouTube Aman PDF, Mungṭaing PDF phu le MUGBS hna i bawm in an kah hna tiah theih a si. A luancia November ni kua lio zongah paoh biaceih chungah thongtla phurtu palek pawl cu Myanmar peng PDF nih kutcheh bom in an rak puah hnawh hna caah palek pakhat a thi i pathum hliamhma fak ngai an rak pu. Yong le pinah sac ralkap nih Jefarer pathum le helicopter pakhat in kahdohnak an tuah. Yong le pin pengkomh brigade pathum hun ram ah nihin November ni hleihnih zinglei ah sac ralkap sakhan cu KNLA ṭangṭi phu hna nih an lak caah sac ralkap nih Jefarer in an kah hna tiah theih a si. Nihin November ni hleihnih zinglei suimilam pali hrawng ah KNLA brigade pathum battalion pakua le battalion pasarih hmun ah a ummi Bo Kaṭa, Lunghlei le ṭanseh sac ralkap sakhan hna cu KNLA ṭangṭi phu hna nih an lak, tiah BPDF Yuma nih cathanh an chuah. sac ralkap nih nihin zing suimilam pasarih in pakua leng tiang jet-fighter pathum le helicopter pakhat in an kah hna, tiah theih a si. Vuantu khua ah peng meithat bawi bik talen meithattu hlei khat an tlau. Sagaing ramṭhen Kawlin pengkomh vuantu khua peng meithat sung Bawi Bik telh in meithattu hleikhat cu a luancia November ni hra zan ah an tlau, tiah vuantu khua ummi hna sin in theih a si. November ni hra zan suimilam hleikhat hrawng ah meithat sakhan cu min hngalh lomi phu nih meithattu pawl cu an tlaih hna caah an chungkhar hna zong an thin a phang ngaingai, tiah vuantu khua ummi pakhat nih a chim. Kawlin pengkomh palek he naihniam in a ummi pakhat nih Meithattu hna cu pawngkam harnak a um caan ah bawmchantu hna an si, mitchanhtu le mizawnruattu an si. Mi hngalh lomi phu nih an tlaihmi hna meithattu hleikhat cu kan kawl cuahmah hna tiah a chim. A luancia October thla ṭanh Seh peng meithat sakhan ah rian a ṭuan liomi meithat surgeon pakhat le deputy surgeon pakhat zong kahthah an rak tong cang. Cu pinah a luancia October thla chungah Yumapin pengkomh meithat sungin meithattu pathum sung misaw an phawrh i an ṭin leiah min hngalh lomi phu nih mawṭaw he an rak tlaih hna i an rak thah cang hna. Mungyiwa pengah SAC ralkap drone in bomb thlak hnawh an ton caah SAC chungtel pahnih an thi.

Usochi cu thingkung tang an i dinh lioah John in bom kan thlak hnawh hna hi a si tiah KUG nih an langhter. Cu bom puahnak ah Usochi hruaitu pakhat tel in sac ralkap chungtel pakhat a thi i panga hliamhma an pu. Cu chungah pathum hi an hliamhma a fak ngaingai tiah KUG in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Kan puahhnawhnak ah KUZ Battalion GYC le Company 1 Eagle Brothers Revolution Force, Company 2 Dragon Brothers People Defense Force hna i bawm in an doh hna tiah theih a si. Mungyiwa peng Chokpu khua cu Pyusawṭhi an tam ngaingainak khuate pakhat a si i PDF ralkap an thah hna pinah khuate inn hna zong mei in an khanghpiak hna tiah theih a si. sac ralkap motor run hleithum cu khi Delhi PDF nih an kah caah sac ralkap pakul hrawng an thi. Hmun ramkulh Birin Tollgate hlun ah sac ralkap motor hleithum cu KNLA, PDF ṭangṭi phu hna nih an kah caah a tlawm bik sac ralkap pakul hrawng an thi tiah theih a si. November ni hleikhat zing suimilam paruk hrawng ah Birin Tollgate hlun ah a kalmi sac ralkap motor hleithum cu KNLA ṭangṭi phu hna nih an kah caah mawṭaw hleithum ning tein a khen hna. John in bom kan thlak hnawh hna i a siasirh. John pahnih cu an kan kahthahpiak tiah KNLA lei nih an langhter. SAC ralkap mawṭaw hleithum an rawk. Kap hnih kar kahdohnak a fak ko nain KNLA le PDF lei in a thimi le aa hliammi an um lo. SAC ralkap a thimi le aa hliammi hna cu Mizaw phurhnak motor in an don hna, a tlawm bik pa kul cu an thi lai tiah zumh a si. PDF drone pahnih an kahpiakmi hi Ciasing zahnih le sawmruk man hrawng a si. sac ralkap nih drone kahnak hriam ngan in an kahpiak hna tiah theih a si. Ceihmayo peng palek sakhan le hei-check gate sukhe NLA le PDF nih an lak. Palek pahnih an thi, pali a nung in an tlaih hna.

Zeizei ralkap nih vanlawng in kahnak an tuah caah tualchungmi thongkhat leng chuak kho loin an um tiah theih a si. Zing suimilam pasarih le minute pakul ah SAC ralkap helicopter pahnih nih Chongnit khua khua cu bomb an thlak. Palek sakhan le hleichek gate zong an lak. Khuami thongkhat leng zong Lengchuak kho loin an um i atu cu a himnak hmun ah an ṭhial cang hna. Cu kahdohnak ah palek pahnih an thi i pali cu a nung in an tlaih hna, tiah tualchungmi pakhat nih a chim. A luancia March ni hlei kua, April ni hlei ruk le June ni hlei li lio zongah chehmi Yaw peng Chonghit khua hlei checkgate cu PDF nih an rak kah caah SAC chungtel pasarihnak tlawmlo an rak thi cang. Ramleng thawng ka rak chim cang lai. Russia nih an chuahtakmi Kherson khuapi Ukraine ralkap nih an uk cang. Ukraine ram Kherson khuapi um Russia ralkap hna nih khuapi an chuahtak hnu in Ukraine ralkap pawl khuapi chungah an rak lut i khuapi a dihlak ngawt in an uk cang tiah Kherson hmunram uktu Sergei Klein nih a chim. Kherson mipi hna nih cun Ukraine ralkap hna khuapi chung an rak luh lioah Ukraine thantar i put in an rak don hna. Dnipro tiva thlanglei um Russia ralkap vialte cu Russia nih a kirter hna i cuka hmun ram ah Russia ralkap pakhat an um ti lo. Raltuknak thilri zong chiah ta a si lo tiah Russia nih cun a thanh. Asinain Russia ralkap pawl a kirter hna lio video Russia nih a langhtermi ahcun Russia ralkap pakhat nih Ralkap dang hna cu a rannak in misawhsawh thuam i hruku a ti hnanak video hmuh khawh a si. Russia ralkap hna cu an samnak ah titlak in tlaknak in a thimi zong an um tiah thawngpang a leng. Ukraine ralkap hna nih Ukraine ram thlanglei khuapi telin khuate sawm li ringlo an lak khawh cang tiah President Volodymyr Zelensky nih cun a chim. Zanlei kan thawng chimnak cu hi vial hin kan donghter rih lai. Kan thawng chimnak a hramthawk in a dongh tiangah kan zoh tuah. Mipi nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing hi zarhpini a si caah thawng chim kan i din lai i nikhat ni tuah thawngpang thar he kan i tong ṭhan te hna lai. Kan YouTube channel ṭhing cu tlamtlin lonak a um ruangah The Chin Post TV channel thar kan tuah i subscribe kan tuahpiak cio dingin kan in sawm hna.